Таһырдьа биэһэн кыраадыс тымныы, будулҕан туман быыһынан Мороз оҕонньор хаарчаанатын кытары кэлэн иһэллэрин, оҕолор киэҥ түннүктэр нөҥүө бэлиэтии көрөннөр үөрүүлэрэ үксүүр. Минньигэс бэлэхтээх кырдьаҕаһы кытары Куобахчаан уонна Эһэчээн оонньууну оройуттан tutаары оҕолорго бу күн ыалдьыттыы кэлбиттэр. Бу Бэрдьиэстээхтэн анал байыаннай дьайыыга кыттыыны ыла сылдьар эр дьоннор оҕолоро муһуннулар. Дьиэлэригэр соҕотох хаалбыт ийэлэргэ көмө буолар сыаллаах «Ийэҕэ көмө, оҕоҕо үөрүү» диэн бырайыагынан Алын уонна орто сүһүөх оскуола үөрэнээччилэригэр анаммыт үөрэх кэннэ дьарык бөлөҕө икки тыһыынча сүүрбэ үс сыл саҥатыгар үлэтин саҕалаабыта. Бу бырайыак икки тыһыынча сүүрбэ икки сыл бүтүүтэ дойду президенин гранын кыайыылааҕа буолан, тоҕус сүүс алта он биир тыһыынча солкуобай үпкэ тиксибитэ. Үлэни нэһилиэк уопсастыбаннай түмсүүлэрин сүрүннүүр Сарыал коммерческайа суох тэрилтэ аатыттан ыччат агентствотын исписэлиистэрэ уонна нэһилиэк баһылыгын солбуйааччы Ксения Васильева суруйбуттар.

оҕо библиотеката сотору-сотору кэлэннэриттэн араас мероприятиеларга кыттыстылар, бэйэлэрэ тэрийдилэр, маастар-кылаастар ыыттылар. Үөрэх кэннэ дьарык сэлиэнньэ килбэйэр киинигэр эйэ павильонугар арыллан үлэлээтэ. Оҕолор манна кэлэннэр дьиэҕэ үлэлэрин аахтылар, бириэмэлэрин туһалаахтыы атаардылар. Дьарыктары оҕо үөрэхтээһинигэр олохторун анаабыт бэтэрээн педагогтар Ирина Дмитриевна Исакова, Оксана Егоровна Абрамова уонна Лилия Алексеевна Корякина ыыттылар. Миэхэ холобура эбиэт кэнниттэн кэлэллэр. Сардытыгар Ирина Дмитриевнаҕа сылдьаллар. Миэхэ кэлэннэр үксэ пиэр бастакы уонна иккис кылаас оҕолоро сырыттылар. Биир төрдүс кылаас оҕото бар, он уопсайа барыта он оҕо. Бэһис кылаас оҕото бар, биир тохсус кылаас кыыһа бар. Уонна икки чаастан биэскэ, биэс чааска диэри мин кинилэри хайыбын, занимайдыыбын. Дьиэҕэ үлэни аахтарабын. Төрөппүттэр уонна учууталлар көрдөстөхтөрүнэ мин холобур кинилэри эбии аахтарабын. Первый класстар олох ааҕарга, суруйарга, ручканы сөпкө тутарга үөрэттим. Учууталлар махталлара улахан, төрөппүттэр махталлара улахан. Мен онтон наһаа үөрэбин. Бырайыак сыл устата халбаҥнаабакка хүйбэ оҕону хабан үлэлээтэ. Тэрээһиҥҥэ кэлбит оҕолор билэр ырыаларын-тойтарын ыллааннар, хоһооннорун этэннэр, тымныы кырдьаҕастан хардатын бэлэхтэри кыбыннылар. Ону таһынан ыччат агентствота, оҕо библиотеката, кыраайы үөрэтэр түмэл ыыппыт араас көрүҥ оонньууларыгар кыттаннар, эбии бириистэри туттулар. Я здесь обычно делаю уроки, ну, еще я тренируюсь. Мин сахатука здесь тренируюсь, она математикаға. Я пошла на четверку благодаря продленке. Да, здесь очень классно, и надеюсь, в следующем году я буду чаще приходить сюда, и она не будет закрываться никогда.
Кэргэттэрин СВО-га тааран бэйэлэрэ хаалбыт үлэлиир эдэр ийэлэр, чэйтэн киэһэ оскуола кэннэ кыра хаастаах оҕолорун ханна да хаалларар сирдэрэ суох балаһыанньалара үөскээбитэ. Ону тэҥэ сыралаах үлэ кэннэ киэһэтин түбүктээх тыа сирин олоҕор, дьиэни көрүү-истии иһирдьэ таһырдьа үлэ барыта дьахтар санныгар сүктэриллибитэ. Маныаха оскуола саданиеларын сорудахтарын толору аахпыт, бэлэмнээбит кыра хаастаабалар киэһэтин ийэлэрин сынньаталарын таһынан көмө да буолаллар эбит. Маннык определенка баара наһаа үчүгэй. Мин оҕом күн э уруугун ийэм бартын толорор. Киэһэ кэлэн баран үлэбэр хылайан кэлэн кинини эҥин уруок аахтарбаппын. Просто кыратык ааҕыыттан эрэ бэрэбиккэ диибит. Сөбүлүүр оҕом наһаа манна кэлэрин. Өссө хомуска үөрэтэн үөрэппиттэрэ үҥкүгэ дьарыктыыллар дьон оҕом сайдарыгар үчүгэй баҕайы маннык партнерка баара. Грант харчытыгар оҕолорго условияны барытын тэрийбиттэр. Телевизортан саалаан дуоскатыгар, олорор олоппоһугар, остуолугар тиийэ ылбыттар. Саҥа сылга прорленка үлэлиирин кыһалҕалаах төрөппүттэр бары да күүтэллэр. Учууталлар ааспыт сылга грант харчытыттан хамнастаммыт буоллахтарына, саҥа сылга үөрэтээччилэри хантан хамнастыыр боппуруос билиҥҥитэ быһаарыллыбакка турар. Онон көдьүүстээх социальнай бырайыак бүгүҥҥү күҥҥэ тохтуур кутталланна. Маныаха хайа эмэ кыахтаах тэрилтэ күүс буоларыгар төрөппүттэр, оҕолор уонна тэрийээччилэр эрэнэ хаалаллар. Роман Дмитриев, Горнай улууһа, Бэрдьиэстээх, Вести.